Rre Matebesi ne le motho yo o neng a siame a a le motho yo o dikgakololo a le motho yo o ratelang batho tse dintle tota o ne a sa batle go bona ope a le ko tlase o ne a rata go tsholetsa batho ke dumela gore le mo a leng teng o ka itumela thata ha seemo se a re tlogetseng re le mo go sone re ka se tshegetsa go ya pele e ne le motho yo o tshiamo tota yo o neng a ratela batho botshelo yo o neng a rata thata modimo a rata tirelo modimo o re godiseditse mo tirelo modimo e re soloelang gore tota re tla tshela le go nna jaana re le mo go yone go ya bosakhutlhing ja lehatshe le modimo o re santseng a re beile mo go lone mowa wa gagwe o robale ka kagiso ei ka tiro ya gompe ke kutlwa ke kgotsofetse tota mm. e ne ke to ka kgotokgote ke mo conferenceng mm. ee ne le motho ntseng jang le motho ntseng jang re matebetse ei re matebetse ne le motho o oh, good mm. ntate o ke godileng mo tlase ga gagwe tota o ka be gote ke ya uta tagwe mme ela ka ka baka la maemo ana a re tsamayng ka one o ne e ne le mookamedi wa rona

re batho ba modimo lo tle batho ba gaetsho a re nne mmogo re sega ra kgaogana
Re ne re tlile go robatsa mogaka wa rona mokgankgara mo tumelong, mokgankgara mo go agisanyeng le go ruanya setšhaba ka kakaretso. Seo le setlhare seo re ne re ikaegile ka sone.

ke motho yo a re tsamaisitseng ke motho yo ne re tsamaya tlase ga seatla sa gagwe seatla sa nnete seatla sa lerato ya nna a sa kgetho le dikereke ka metsamao ya tone le ditumelo tsa tsone ka tsela e ntseng jalo re ithutile go le gontsi mo go ene re ntse ke toka re lelapa la gae le ka gomotsega le diphuthego tsotlhe tse di leng teng mo o ka re di ka gomotsega di ka tlogela moya wa gae wa robala ka kgotso ke mo itse thata ke senatla se segolo ke leke le le kgephotsweng monna yono o ke mo itse jaaka nna ke ikitse ke mo rata jaaka nna ke ithata monna yo ke senatla o ntirile motho ga utlwa ke re ke bishopo ke ka baka la gagwe mmele wa motlhanka wa gago ke yo o kameleng go gama a lo modimo le lo baakanyeditseng gore a ke go ikhutsa mo go lone mopedi wa mosotso ga a eme ga a kgopola lekgama lo modimo wa rona re mmoloke o re ratile re a mo leboga mmoloke o re rutile go phela le go swa rarabale modimo re a rapela segogatsa jaana lokgama lo go tshwanela mmele wa motlhanka wa gago go bona boikhutso mo go jone mahoko a ka ba lelapa ke gore ba tshedisege ba tshedisege modimo o mogolo modimo ko one o itseng dilo tsotlhe ba ikanye mo porofeta jesaya a re ikanyeng morena gonne ke lehika ja bosakhutlheng mme ga ba ka ikanya morena ruri ruri dilo tsotlhe di tla ba siamela ba tla lebala botshelo jwa ga rre le ditiro tsa ga rre o ile a re tshoganyetsa o sile a big void in a family re tshepa gore tsatsi lengwe re tla fola mo maikutlong because o ne a change setšhaba e ne le motho o amileng setšhaba e se rona fela le family le setšhaba se latlhagetse kwa dulang teng so modimo re kopa a re fe maatla go lebagana le bophelo tsatsi le letsatsi go tloga ka tsatsi la gompieno re tshepa tiro tse tsotlhe tsa ntse a di direla setšhaba mongwe o tla tsweletsa mo a ne a tlogeletse teng re a leboga ke motho o metlae o nang le maikemisetso ga go na le sengwe sa itseng gore go iwa ko kae um ke motho e leng gore ga a na le go sena boitumelo a le teng boitumelo bo nna teng mo go botlhe ba a nang le bona so ke ne ke re go ditsala maloko otlhe a kileng a bereka le ene ko provincial anti corruption forum itseng gore o na le teng

bishop matebisi ne le malomaka re mo fitlhile re itlhobogetse re tla dula re mo rata re le boga setšhaba sotlhe gore re tshegetsa le go tla gore go tsamaisa malome a rona e ne e le monna yo o na le tlhaga le a nang polaisa paper work mme fela re bone maungo a gagwe o dirile o tlogetse legacy ka rwagile le kereke headquarters ko zerust kwano kwa o tlogetse disciples tsa gagwe ke ikutlwa ke le sentle o tsamaile sentle o tsamaile sentle thulaganyo ya gagwe e ne le e e tsitsibanyang mmele ke ikutlwa sentle tlhe ke tlalala ke robetse go bokete go tsena mo teng ga ditlhako tse dingwe mare ga modimo o ka supa mongwe ka monwana go ka nna bonolo ga e le gore ba itshegetsa ka thapelo ba mo latelela ba sala dithuto tsa gagwe morago Ke ka moo re ka nnang le tsholofelo gore re ka tsalwa Bishop Matebesi wa bobedi ga Modimo o ratile go supa mongwe ka monwana mo gare ga botlhe bao ba neng ba tsamaya tsela le ene. No re tswa go mma Mokaloba re mmeile ba re the bow boa tree has fallen mare re itumelela gore o re tlogeletse o re tlogeletse boswa o re tlogeletse motlhala gore dilo tsa di batlang ke tsa mohuta mang re na le legacy what we should just do is to celebrate his life and say o feditse tiro wa gage o e dirile sa rona ke go mosala morago le dimetlhala ya gage so far so good re leboga modimo na re file ene o dirile tiro wa gage o re tlogetse go setse rona re mo sale morago le le ditiro tsa gagwe ga go nna thata ga go go nna le duplicate mare ba ba leng teng ba ba lekang re ka goroga re tla mo imitator mara go ka se ka ga nna le o tshwanang le ene.